Och mir Pirate wäerten haut dëst Gesetz matstëmmen an och mir freeën eis natierlech op déi Lackerungen. Ech muss awer och ganz kloer soen, dass mer an de leschten Deeg do vill Iwwerleeungen haten, ob et schonn den Zäitpunkt ass, fir déi eenzel Lackerungen anzegoen an dat och esou freedeg no baussen ze kommunizéieren, well et jo awer, Wann een d'Nouvellen och lauschtert, sief et elo mat deem neie Subtyp BA2, datt een 30 Prozent méi schnell infektiéis, datt de RKI gëschter gewarnt huet, kann ee sech awer d'Fro stellen, ob et schonn de Moment ass fir alles opzehiewen. Also mir hu jo ëmmer gefuerdert, datt ee méi géing ophiewen. Elo ass d'Regierung eigentlech méi wäit gaangen, wéi dat wat mir an de leschte Covid-Gesetzer gefuerdert haten. Dofir war d'Entscheedung och fir haut dat Gesetz matzestëmmen. Net ganz einfach an mir hunn eis et och net einfach gemeet. Et sinn d'Experten, déi en Dënschde meng ech an der Kommissioun waren an der en Rapport gemeet hunn, deen, muss ech soen, ganz propper a ganz seriö war. An déi Daten hunn eis och iwwerzeegt. Mir ginn net vun der schwéierster Variant aus, där Delta-Kron-Variant, déi do erwähnt ginn ass. Wann déi géing antrieden, muss mer se esou oder esou nobesseren, mee vun deenen Zuelen, wou se presentéiert hunn, dass mer an eng Situatioun kommen, dass mer kënnen déi Lockerungen do elo zu dësem Moment mat dëser Datelag, well dat däerf een an der ganzer Situatioun ni vergiessen, et ass déi aktuell Datelag, dobaussen héiert een heiansdo scho Leit, déi soen, dass et ass elo fäerdeg, dat kënnt net méi. Nee, et ass déi aktuell Datelag, déi et erméiglecht huet, dass een haut alleguerten déi Restriktiounen zum gréissten Deel, et sinn der nach am öffentlechen Transport, dass een zum gréissten Deel déi Restriktiounen Ophieft. An do muss een och ganz virsiichteg sinn, souwuel d'Regierung wéi d'Chamber oder jiddereen, deen an der Öffentlechkeet kommunizéiert, dass dat den aktuelle Moment ass, dass dat keng Garantie ass fir d'Zukunft. Den Här Lauterbach seet et jo ganz oft vun enger Summerwell. Anerer schwätzen, dass am Hierscht et sech wäert zouspëtzen, wann eben déi nei Variante kommen. An deementspriechend ass et op der aktueller Datelag. Mir Piraten haten och laang intern Diskussiounen, ob mer net éischter fir eng Variant wäeren, datt ee gesot hätt, de CovidCheck bleift bei groussen Eventer, well mer dat ähnlech gesi wéi am öffentlechen Transport, grad wann ee keng Sëtzplazen huet, ass et awer riskant. Mee mir droen awer trotzdem och haut déi Lockerung mat, well déi aner Punkten eis iwwerzeegt hunn. Mee Sollt et sech schnell e bëssen zouspëtzen, wann déi nei Variant vun dem Omikron elo wäert dominant Zuele wéi an anere Länner, dat jo elo virausgesot ginn ass, muss ee sécherlech och do ganz schnell kuerzfristeg nobesseren. Fir op déi eenzel Punkten am Gesetz anzegoen, do sinn et der, e puer wou mer, mer nennen et handwierklech, net onbedéngt déi beschte Variant gewielt ginn ass. Fänke mer do bei de Lëschten un, wou an de Betriber, Gemengen an iwwerall bei de Patronen ugefäerdegt gi sinn, och hei an der Chamber hu mer esou eng Lëscht fir duerno duerch de CovidCheck, dass do net ganz kloer am Gesetz elo geregelt ass, dass en déi musse geläscht ginn. An dat si ganz, ganz vill Daten. Där verloosst Iech do op de. EU-Schutz vum GDPR, wou mir Piraten awer net onbedéngt der Meenung sinn, datt ee sech dodropper sollt nëmmen dodropper verloossen, mee et hätt ee missten an dësem Text dat ganz kloer ervirhiewen, datt déi Lëschten elo ze läsche wären, wann de Betrib op de CovidCheck verzicht. Dat Zweet ass, Mat den Vermummung, jo do ass e bëssen, an der Justizkommissioun kréie mer dat oft mat, wéi a vläicht hunn ech dofir och en anere Brëll fir dat ze kucken, datt dat doten handwierklech net onbedéngt ganz propper war elo mat der Vermummung. Also do hätte mer eis awer gewënscht, datt dat vill méi kloer ass, well elo hu mer eigentlech den Effekt, An ech weess, do war vläicht Presseartikele gëschter iwwerschnell, mee dass eigentlech déi Leit, déi sech nach wollte schützen an de Supermarchéen oder soss zwousch, elo fäerten, dass se se herno eppes Falsches maachen. An eigentlech sollt de Message awer vun der Politik sinn, dass et weiderhi ganz recommandéiert ass, akzeptéiert ass, wann ee seng Mask unhält, wann een akafe geet oder iergendzwousch higeet, an net, dass een dann bemol géint de Code pénal géing verstoussen. Dat hätt ee handwierklech kinnte vill méi propper léisen a mir hoffen, datt do och ganz schnell eng Léisung wäert kommen. Déi Regele wou fir de Prisong gëllen, akzeptéiere mer och. Do ass eben d'Fro nach, an dat gouf mer vu Polizisten ugedroe wéi et dann herno mat de Policebüroe geregelt ass. Wäerten déi och nach ënnert CovidCheck herno funktionéieren, well jo awer déi änlech Clientèle ass, ob och un d'Beamte geduet ginn ass an de Policebüroen. Mir begréissen natierlech, dass d'Regierung elo op d'Eegeverantwortung vun de Leit setzt, fir sech weiderhin ze schützen. Mir hoffen, dat wäert awer och weiderhin esou bleiwen, well an de leschte Méint war dat net ëmmer de Fall, wann ee gesot huet, d'Leit dierfen bemol no 11 Auer net méi eraus oder aner Mesuren. Do war näischt ze héieren, dass een op d'Eegeverantwortung vun de Leit gesat huet, fir weiderhin sech ze schützen, sief et mat Masken oder mat Desinfektioun. An dann déi krokeleg Fro, wou och d'Experten an der Kommissioun ugeschwat hunn, an ech mengen, dat ass eigentlech eng Fro, wou mer als Chamber d'Leit dobaussen och missten drop virbereeden, ech mengen, déi véiert Impfung wäert kommen, sief et fir déi nei Varianten ofzedecken oder fir déi aktuell Varianten iwwerhaapt ze verstäerken. Well kuckt ee sech d'Zuelen un, an ech hat mer se extra nach eng Kéier erausgesicht, wou d'Experten eis ginn hunn, Sou geet den Impfschutz trotz Booster no 5 Méint fir eng Transmissioun op 4 Prozent erof, wat awer ganz fragwürdeg ass, wann een herno iwwerall fräi zirkuléiere kann ouni déi eenzel Schutzmoossnamen. Dat heescht, mir komme wahrscheinlech net derlaanscht fir déi véiert Impfung herno de Leit ze recommandéieren, well mir Piraten jo nach ëmmer der Meenung sinn, et dierft keng Impfflicht ginn. Mee da muss mer de Leit dat awer och elo ganz kloer kommunizéieren an net elo heiansdo de Message iwweräifreg erausginn, datt d'Pandemie quasi eriwwer wär. Also wann Der awer e bësse kuckt, wéi d'Messagen dobausse verstane ginn an och déi Euphorie, där verschidden da fir sech, also ech hu verschidde Riedner virsiichteg fonnt, ech hunn aner Riedner manner virsiichteg fonnt. Ech mengen, dat war elo diplomatesch genuch ausgedréckt. Mee mäi Message sollt sinn, datt mer de Leit net d'Kommunikatioun ginn, datt et eriwwer wär, mee datt se sech éischter virbereede fir am Hierscht awer nach eng Kéier eng Impfung, an datt dat ganz wichtege Schrëtt ass. An dass mer och déi Leit am Boot behalen, déi vläicht elo net fräiwëlleg sech impfe waren, bon, ech war mech direkt bei Astra aschreiwen, mee et ginn och déi aner Leit, dass mer déi awer am Boot behalen an deenen och ganz kloer soen, am Hierscht wäert wahrscheinlech nach eng Impfung kommen, fir dass mer duerch déi Well kommen. Merci.